Wieħed mit-teżori li għandna f'dil biblioteka nazzjonali tagħna huma appuntu hawnhekk qed taraw xi ftit eżempji hemm diversi oħrajn. dawk li teknikament ngħidulhom decorative binding. Jiġifieri dana fis-seklu 17, speċjalment fis-seklu 18, kellek il-moda ħanajdu hekk illi l-kotba jkunu personalizzati. Il-kotba meta jkunu stampati ma kinux joħorġu bound illum tmur fil-ħanut ehm, u tixtri l-ktieb bindjat lest. Fl-antik ma kienx hekk, fl-antik kont tixtri l-ktieb u mbagħad inti tagħmillu il-legatura kif, kif joġob, kif, kif jidhirlek inti. Li għandna hawnhekka hija sample ta' legatura sabiħa naturalment huma kodba illi kienu proprjetà ta' nies importanti, ta' grammastri, ta' mexxejja, eċċetera, u allura ħafna mill-kodba tagħhom kien ikollhom dan it-tip ta' dan it-tip ta' legatura. Biex nieħdu ftit idea, hawnhekk qed naraw Tlieta, Mill-ewwel tinduna ta' min kienu dawn il-għaliex għandek l-arma, il-coat of arms tal-proprjetarju tal-appuntu tal-ktieb. Gran Mastru Perellos, Gran Mastru Pinto u dan għalli huwa tassew wieħed mill-isbaħ eżempji li għandna f'dil-bibljoteka, ktieb li kien jappartjeni lil lill-Gran Master De Rohan. Għandna diversi, dawn huma teżori tal-arti, jiġifieri mhux biss qed nitkellmu hawnhekk dwar il-valur tal-ktieb fih innifsu, imma l-element artistiku illi kien jidħol illi kien jidħol fil-ktieb. Hemm diversi minnhom dawna, barra tal-Gran Mastri pereżempju hawnhekk għandna żewġ eżempji ta' kotba illi kienu proprjetà tal-Kardinal Portocarrero. Il-Kardinal Portocarrero kien wieħed mill-fundaturi ta' dil-biblioteka il għaliex il-kollezzjoni tiegħu sabet ruħha hawnhekk. U hawnhekk għandna żewġ eżempji eh, mill-kollezzjoni tiegħu li għadhom li għadhom jeżistu f'din f'dil-biblioteka. Ehm, eżempju oħrajn, hawnhekk Ktieb ieħor bl-arma tal-Gran Mastru ta' De Rohan, De Rohan nafu li kien bniedem kolt, bniedem ta' ċertu, bniedem istruit, bniedem ta' ċertu interessi kulturali u għandek numru allura ta' kotba tiegħu illi spiċċaw hawnhekk wara mewtu u li għandek allura id-dekorazzjoni l-arma tiegħu, l-arma tiegħu eċċetera. Il-ktieb li jidher din naħa mhuwiex ta' Gran Mastru, ma kienx jappartjeni lil membru tal-Ordni, imma għandek l-arma rjali Spanjola. U allura hemmhekk għandek l-arma Spanjola flimkien ma' dad-dettall rikk ħafna, wieħed jinnota anke fuq l-edging hawnhekk, ikollok dik it-tip dik it-tip ta' dekorazzjoni, hemm ngħidula gold tooling, ġifieri inti għandek il-ġilda u mbagħad għandek dik id naturalment kollox blidej, dik id-dekorazzjoni magħmula bid-deb fil-ġilda. Kollezzjoni oħra żgħira interessanti ħafna fil-biblioteka tagħna li għandna li xinkunu nkunu kburin minna hija dit-tip ta' dekorazzjoni illi qegħdin taraw Hawnhekk, hawnhekk għandna dawn il-ħames kotba fil-każ taran m'għandux binding li huwa dekorattiv imma għandu leġis tiegħu. Jiġifieri hawnhekk it-trufijiet tiegħu huma litteralment ippitturati. Jiġifieri għandek id-deb, ħafna drabi kienu jagħtu id-deb, imbagħad fuq dik is-saf ta' deb kienu litteralment ipittru it-tarf sewwa, ħafna drabi għandek it-tlett itruf hekk, jiġifieri għandek il-parti ta' fuq tal-ktieb u ż-żewġ partijiet tal-ġnub u l-parti u l-parti t'isfel ukoll. L-istess, e, e, qed nitkellmu hawnhekk ta' fuq ehm, element artistiku fil-kodba u għandek tipi differenti. Jekk nistgħu naraw dal-eżempju, Mhux biss għandek xena pitturata hawnhekk, imma għandek ukoll motto għandek ukoll ħafna drabi kien ikun ehm, xi motto xi kitba li għandha x'taqsam mal-familja ehm, tal-proprjetarju tal-ktieb. Għandek il-ktieb hawnhekk bħala xogħol tal-arti, eh? bħala wieħed mill-manifestazzjoni ta' artistiċi barokki f'dal każ li kellek Malta fil-perjodu tas-seklu 18.